Hello asung atu lio hi mo na van lar tuk e uh, Facebook zong ah khan machumi pi sin ah khan ma khan Korea fidi un song he ku khan ni lau tuk timi kha am van tar langmang ama he un so se ma he asung sitin khen am van nin ta chun langmang hnai ma kha kan ma fino media le ni khan interview to kan in du e ma kha Ata tu bantukin TV tu chan than ha ngai ka ka kan si ngai ve. Kan ni zo chan kan pe kan ni lom to. Ata tu shooting chakate adi bak se ka man ten ve na. Sita sita kan ni lom to.
E vama law mo un so ha khin zeitikin ka umma khin da kan ni law e ma chun kan chol chang dan pol mo kan um tu zeitin da kan ni lo timi te ke nan chim khau hama. Oh ota mi ke mi ni ke ni ni lau tuk tikhin akan tarangmang cheu kha chu mi sin jam ke an rai nang man si tikhin akan hal chu chu tu dia chu ma tikhin ka zau wa khin ka zau de deu wa khin kana lau de deu tikhin ka ruwa ve chang tu khin chon e je tin de si de si kan lo na khe tam ngai even chum kau khan chon tampi kana te pathum lawng hai chim le ete pakhat nak ji si di si ahcun an ni khin a ha lang e rong ke ka ni khin ka ha lang ve o okay cun pani nak ji di si di si ahcun zei chil a hruk pau khin a tak tak ko lo cho si a rem tuk zei ban tuk chil du nung mi ha du nung long zei ban tuk chil a hruk pau khan a tak tuk sel nai Ka zong khi ji se ve zei chi po ka kan ta tlak ni ka ka kan ka tlak lo ma si na tlak tu va ma lau zat lan te na ni thla mi te zong kha kan hui ma khana rem tuk na thil pol kha o mi khi amak ngai be mi khi ka tlak ngai be mi zong khi e pathum na ta dc dc khin chun o he chim kau khin chu an a za ka tale zai darling angai khin sau ke khang lo si te thai khang ani than la o ma kha ni than hoi chang lo ti pakhat zong kha than o ma kha kai zong khi maka ka si ve tukhi kan darling ngai zong khin sau khi kan ngu lo e tikhin kan i then chol ve lang ma ma kan lang ve ma ti zong kha
Hello Thongpi tu liao chu na van lar ngai e Facebook he Instagram he TikTok he Thongpi he BTSE chungkuk han la o tuktirum ro tak se e ma ha kan dang hu ve kan ni zong ma ha kan ma Fino media line kha interview kan nin to adu e ke song bantuk chan tha na kan pe ka lom tuk ve se kan ni lom tuk ve chan na kan pe emo asa atu chung ku ha khen zeitin nan um chan na khin da kan ni lo big ten na mane na ruwa na ma nan to asar mi pol kem kem na kema te sun kan lo te sun kar mat pak lo na te khin ni ti ko vin te khin ko hoi le ni khin ne na lo thua khan te tu tiang tu chu ka zum ve lo

thla ka leh mi me te chung thla nan lo kan kan ti khan thla ka leh mi me pasari te sala pasari te sal ka ban sakal mo okay nikhat ni ni ni ni thum ni ni le ni ni nga ni ni rup ni ni sri ni nikhat ni ni ni ni thum ni ni le ni ni nga ni ni rup ni sri ni na zi fatin minute fatin second fatin kan dot peng lai dot ni ni kan the na chiam bak chiam to yeah Hello kaka, tu dia cu na van lar tuk e. Suma o.
Ha kan ma Fino Media lane khan TV to kan nen du ve kai TikTok le Instagram Facebook na khan na van kai tuk. Ma kha va Malawi Big Band ni mo G Dragon ani lau tuk ti rum lau ba kha se ma kha kan ma lane khan TV to kan nen du ve. Ah. Ma cho G Dragon han ni lo nak te te he zai zai tin ko um chan da zai tin nan to asar nak te te khan han chim khao hama. zero kun cu cu lo in lo na kan te a ngai te ko cun amah na ka luh cu amah na ka luh mi si le tia ka ro e abana pia kai he nikhat a voi thum ro kai te nikhat a voi thum ro kai zero kun zong ke nikhat a voi thum ro dai ve ko jun pahnih na amo pahnih na zei da ka lo ri sin a sam pung ke a sam kem ti a sau mi hna kha ma ka tang sri leo ka sam pung sang tang sri leo min tu kha ka zuah cang ma ka kem no a cun mi se cun pathum na a ke he nungak no ti na kan ur ngai cha nungak no ti na kan ur tu ka ma ka jirwa kon lo ke nungak no ti nan ur ngai ve ma hna zong ka ni lo nak sale a ka lawhnak sim satak satak cun nan i lawhnak tete a a rak tam ngai cete a ti sia cun hi mipi lei mipi lei hi van zau lamaw mipi sinah khin a ci drakon a hla kha fung khat fung hnih te tang sak ko ma ai di drakon hla cha o sak pek hna ta te bang bang bang ah chiam ba